Yɛkɔ ɛyɛ Zongo nkɔsoɔ hene anaasɛ Asantema Zongo nkɔsoɔ hene ɛyɛ papa yɛ a wɔboa bere biara nya asɛm kuma koraa deɛ ɛbɛkɔ so biara no titiri pa wɔ Zongo communities ahodoɔ ti mu akotene Sariki Alhaji Abdullahi Ali ɛwɔ ne agya Samuel abɔ nkɔmmɔ na wɔde nsɛm aborɔ de ato agya Samuel anim Ne nyinaa no yɛ mpɛmpɛbɔ yɛ a wɔkɔɔeɛ wɔ Central Mosque, Masallaci kɛseɛ a ɛwɔ Kumasi ne Nkwato. Ɛdeɛ wɔ wɔkɔɔbɔ aprɔ paa wɔ hɔ wɔ berɛ a yɛ a wɔkorɔɔeɛ sɛdeɛ nhyehyɛeɛ foforɔ a mpanin ɛyɔ na mfei aprapra ɛne ɛyɛ nsiesie dwumadi ɛkɔɔsoɔ. Abusua bra Facebook no so ne bra bɛhwɛ.

N'ani asɔ a sɛdeɛ mo yɛ adwuma yi biribiara mm ɛdi mu akotena yɛ ɛbɛtumi aboa wei ɛyɛ sɛ yɛkɔ Ramadan Ramadan ɛɛ hyehyɛyɛ yɛ wɔ yɛn mu ɛnkyɛ biara na Muslimifoɔ wɔnom ɛkorɔ no ɛna ɛnam so ama wɔn agye wɔn die so ɛnam so maa Saraki Abdullah Alhaji ɛɛ yɛ Ali wɔkɔ pie mu a wɔnom a wɔkɔto kɛsɛ yɛ a wɔnom nso Akyi taa soronko wɔde ɛtaa akyi na ɛbɛkae a wɔn nso wɔboa paa biribiara a ɛyɛ tu ho akyɛ sɛ wɔmmoa ma Sonko nya nkɔsoɔ no wɔtu ho anammɔn na wɔkɔpue bu no asɛm mu nni.
Ampa ɛnɛ firi last week ɛna wɔn ka sɛ central mosque ɛm sɛ wɔn no Efi nkakra dɛ wɔ hɔ ntsi wɔpɛ sɛ wɔyɛ dɛn, wɔyɛ cleaners wɔ hɔnom. Wɔpɛ sɛ wɔyɛ cleaners wɔ hɔnom ntsi, nna me so metuu nkorɔfoɔ sɛ yɛnkɔ na yɛ dɛ, yɛnkɔ bɔ hɔn nhwɛ na deɛ yɛyɛ no na hu sɛ ɛkɔtoo so a wɔyɛ sɔ no yɛ paa. Wɔma wɔworo mmɔso no nyina ara aprapra abɔnten no nyina ntsi no, yɛbɔ hɔn abaso ntsi adeɛ a wɔyɛ dɛ, yɛda hɔn ase paa.
Adehyeɛ, Ne korakora mu o, Muslim Garment Designers Association panimpa ase titiafoɔ yi a ɔda wɔn ano yɛ Alhaji Aminu. Wɔn nso de too dwa sɛ wɔ berɛ a ɛkɔ Ramadan no deɛ, akɔyɛ wɔn anammɔntuo bi a ɛyɛ afe biara no wɔyɔ sɛ wɔsɛ yɛprapra siesie ma hɔ tumi teɛ na afei Ramadan no kɔ yɛ ade fann a sɛdeɛ ɛburu ɛyɛ sɔnn a efi biara nni ho.
Yɛaboaboa yɛn ho sɛ yɛbɛba abɛsiesie Central eh, Kuma Ashanti Region Central Mosque. Ɛnti na ɛno eh, ɛno na ɛkaa yɛn akoma a ɛka sɛ ɛnna yɛn nso yɛn bɛsiesie Central Mosque. Afutusɛm kakra a mede bɛtu yɛ mmereatofo ne sɛ, um, ɛm sɛ yɛn adepamfoɔ, adepamfoɔ, yɛn nsaano adwumayɛfoɔ, yɛbɛdi kan ato yɛn ho fo. Afutu a yɛde bɛma yɛn ho yɛn ho ne sɛ, eh, yɛpɛ sɛ obiara ɛndi ne ho ni ɔɔ bosome wei a yɛawura mu yi. Abosome no nso, ɛkɔ n'awieeɛ a, yɛn yɛ adwuma, ɛhɔ na yɛ adwuma asɔre. Yɛsrɛ sɛ obiara bɛdi nokorɛ ama ne kɔstɔma. Nipa biara a ɔbɛma brɛ wo nneɛma sɛ pam, bɔ mmɔden na pam ano adeɛ ma no na yɛ adwuma no na ɛho nte na yɛ nyamesom so na awie ka. Ramadan deɛ, ɛyɛ bosome kronkron. Nti wo biribiara a Nyame ayɛ wo adom a wo nkwa da kura wo a woahu Ramadan no ɛwɔ sɛ Ramadan no asesa wo ansa na ɛbɛwura mu Ramadan no wobɛ yɛfrɛ no sɛ wobɛsiesie w'akoma wayɛ biribiara sɛnea ɛsɛ ɛfata sɛnea nkramo nkramo ɛkyerɛ yɛbɛwie Ramadan no nso na wama Ramadan a woyɛɛ no na agyina wo mu Wo a wonim sɛ honum nnubɔne oo, mo a moyɛ nsɛmmɔne oo, mma pɛ ne nneɛma a ɛnsɛ mfata a Nyame mpɛ, na woabɔ wo ho mmɔden na woagyae. Abusuafoɔ nipa ɛte ne nkan ɛyɛ Alhaji Aminu wɔno ɛnam Muslim Garment Designers Association ɔda wadɔn wɔ berɛ a ɔne mpanimfoɔ ɛhyiaeɛ Alhaji Sarki Abdullahi ahaa na ɔde nsɛm nyinaa to dwa.